Zawh maw, thil tawh maw ka lo ti a. Ka tih thin dan a ni, ka tlangval lai pawn ka tlan lak lo a nih pawhin kawng sira Pathian hma a thun ṭa in ka inhlan thin a, lawmthu sawihna te ka nei a, engmah hi ka dil tawh lo thin a ni. Pathian hnenah hian he tawng nge sanghnih kum hnuhnung ni hnuhnung thun ṭa in a hnung ber a nih avangin hianin lawmthu sawih nan hian hun ka hmang thin a Pathian hnenah. Heng chu a nia, amaherawh chu engemaw chen hian an chawl a, chhungkua in kan ti thin bawk a, zanah te, zan laiah te, chutiang chuan in hun kan hmang thin leh thin a, amaherawh chu mihring a nia tlin reng har a, thla ro lama fik reng har a theih lo a, tichuan vawiinah hei ka nupui leh ka fanu leh kan uma pui thatlaiah Calcutta. Khat lah te chu leh Calcutta ah keimah avangin natna avangin he kum hlui thlah zan te Christmas a kan hmang ho leh chu lo nia Pathian remruat dan kan hre lo a amak ka tia ropui pawh ka tia umm. Zan in pawh Aizawl ah chuanin i an nih khawm ang a, nuam takin an hmang ang tih a chak awm ve a, mahse i Pathianin a min dahna, a min hunna laiah hianin kan thinlung a theih tawp a, a mah lam hawi a, a nuam thu sawi a, amah a chawimawi kha kan lo tih ve tur chu ni mai a, chuvang chuanin zan inah kan hun hman tur zawng zawng pawh Pathian. Thlareng chunga kan hman kha a tha in ka hria kan ti a that dawn a, chuan a tawp nan umm a tih zawng khan Mizo lo sa sei tum lo a, Pathian hma kan kun a nga chuan in ding a nga kal bik na kan sawi a nga chen kan tu tawp dawn nia. Lalpa leh Pathian min hmangaih mi enkawl thin tu Sanghnih sawmhnih pali min hung darh chu Lalpa min lo hruai thleng leh ta a, kan chak vang, kan theih vang leh Lalpa kan fel vang pawh ni lovin kan chunga i thatna leh Lalpa i zahngaihna chuan zahngaihna i lantîr vangin vawiin mi kan thleng thei chauh a ni tih hi Lalpa. Kan khachiang em em mai a. Chuvang chuan Lalpa i hnenah hian lawmthusawi se an loh kan ba a ni. I rawngbawlna kawngah Lalpa tling lo hle mah ila, nang chuan kan tlin loh nang nangin i malsawmna te, i awmpuina tein min min um zui a, min hliah phuh a. Kan mualpho te Lalpa i hlar thin a, vawi ni thlengin. Lalpa mual pho lo ten kan la awm a, chhuan chham in kan la awm lo a, Lalpa i malsawmna tam tak hi kan chhiar thiam lo fo thin, heng damna kan tih Lalpa pawisaihna a lei zawh loh, nangmahna hriselna i pek malsawmna hi Lalpa a ropui em em mai a, hemi hrechianga Lalpa. I hnena lawm chu sawi a kun tur kan nih tih hi min hriat nawn tir fo ang che. Tichuanin Lalpa en zan inah te kum a thar tawh dawn a. Chung hunah chuan Lalpa khawngaih takin kan thinlungah dangin thu lo sawi la, biabu chhungah te Lalpa hun hmang ve thei lo mai la, kan taksa hi i temple a ni tih kan hriat nawn a. Zan zan ina kan awmna hmun apianga Lalpa nangmah fa ka chawi mawi a, i hnena lawm thusawi a inhlan tur kan ni tih min hriat awm tir ang che. Tichuan i Lalpa ang kum thar kum a thar anga kan han haw chho leh ang. Chungah te chuan Lalpa kawng tluanin thlawhna te chuang tur kan ni a, chungah te chuan Lalpa khawl ten angin. Ti chak la, chhiah theihna chi hrang hrang ka ang mai leh Lalpa che sual theihna chi hrang hrang lakah khawngawlh takin min veng la. Kan duh ram tluang tak kan thlen theihna turin khawtah kan inhlan bawk a ni. Tichuanin Lalpa, kei a bikin ka taksa ka harsatna ka neih te i kut ropuiah ka rawn hlan nawn leh a. Lalpa vawiin ni min thlenpui hi a ropui ka ti a, lawmthu. Eh, sawi ngaihna pawh ka hre lo a ni, Lalpa i hnenah hian ka lawm tak zet zet a ni. Eh, chuvang chuan Lalpa'n khawngei takin, He ka natna teng te pawh i ropuina puan chhuah theihna turin nan inmalsawm ang che. Tichuan in Lalpa, i rawngbawlna ka hmah theih tawp a chhuah ve theihna turin ka taksa a min ti chap thar zel a. Tichuan in Lalpa ka nupui leh ka fanu pawh veng nawmpui la, Hriselna tha te pe zelin kan awm a, pui thleng in Lalpa khawngaihtha takin eh, nangma atanga chhuah malsawmna, hriselna leh Lalpa I awmpui a kan don zel theih ka tur in heng ka rawn bel bawk e. Tichuan Lalpa kum hlui a kan thil tih sual zawng zawng te Lalpa khawngei takin chhiar seng loh a niang min ngai dam la. I rawn thlen pui tlak lo.

Thleng tin in zet pawh in Isua leh Ruat awm loh awm loh tur i Lalpa nung in mal in sawm sak ning che. Zan in kan hun hman tur zawng zawng i kut luak leh ka rawn hlan a.